מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, און דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.
אגב, נאר ווען דיר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס רעדט צו אייך מאיר דוד. אויף אונזער היינטיגן פראגראם האבן מיר דעם כבוד אייך צו ברענגען א נייע נומער פונעם נייעסטן קאמפאקט דיסק פון הענקוס נעצקי, דאס איז הענקוס נעצקי מיט עדען מעקאדעם סאמער. זי שפילט פידל, ער שפילט מערסטנס פיאנע, און זיי שפילן פאר אונז זייער שענע אידישע זינג לידער, און דאס איז א קאמפאקט דיסק וואס איז נאכנישט ארויס אבער מיט הענקס'ס ערלויבעניש קענען מיר דאס שפילן פאר אייך ליבע צוהערער פונעם אידישן קול. אחוץ דעם האבן מיר נאך א פרישן אינטערוויו פונעם נארוואס געשעהנעם קאנפערענץ פון די קינדער לעבן געבליבענע פון חורבן און צווייטן און דריטן דור וואס איז פארגעקומען לעצטן נאוועמבער אין דרום פלארידע אין וועסט פאלם ביעטש און דאס איז אן אינטערוויו מיט עשיה פרידמאן דאס וועט איר הערן אביסל שפעטער אין פראגראם איך האף אז איר וועט הנאה האבן.

מיין נאמען איז עסיע פרידמאן, און איך בין געבארן געווארן אין ווילנע, און דורכגעגאנגען די מלחמה, געבליבן לעבן, און דאס איז מיין, דאס איז וועגן איר ווייסט וועגן מיר. מיין מיידלשער נאמען איז געווען באראן. איך בין אין מיינע אכציגער יארן, גוט גענוג.
פיין. מיר האבן געהאט א שיינעם לעבן. איך האב א דערצייל וועגן ווילנע, און זיין נאמען איז געווען ירושלים די ווילנע גיווען צו אונז ביי נאפאליען, ווען ער איז דורגעגאנגען אין מיין שטאט און געזען די גרויסע אינסטוטוציעס, די אידישע אינסטוטוציעס, אין ער איז געווען די גרעסטע ביבליאטעק אין דער וועלט. און דערנאך ייווא, אלע ווייסן דער אידישער וויסנשאפטליכער אינסטיטוט, מיר האבן געהאט דעם ווילנא גאון, און מיר האבן געהאט הונדערט פֿופֿציק שולן, אסאך צייטונגען, זשורנאלן, אלץ וואס, און גרויסע גימנאזיעס, עברית, און מאדערנע. מיין פאפע איז געווען יצחק, מיין מאמע עדה, און איך האב געהאט א ברודער זאב. מיין מאמע'ס פאטער איז געווען א רב וואס האט געווען א פריינט פון זשאבאטינסקי, זיי האבן געטראפן דעם ביתר אין מיין זיידע, און די שטימען פאר פאר פאר פאלעסטינע פאר ישראל פלעגט זיין אין מיין זיידנ'ס שטוב. ווייל ער איז געווען אן ארטאדאקסישער ציוניסט. מיין פאפע'ס טאטע מאמע, מיין פאפע'ס טאטע איז געווען א א פוס דאקטאר, א וועטרינעריען, ווייל די פאלאקן האבן דאך אים ניט געלאזט גיין אין די שולן אין די אוניווערסיטעט פאר די פערד, ער איז געווען א דאקטאר. סאו איז ער געגאנגען אין דייטשלאנד און ער איז געווארן א דאקטאר, און ער האט געהאט זיין אייגענעם א א פלאץ וואס ער האט גענומען אכטונג אויף פערד. א מיין מאמע איז געווען א פרוי אינדערהיים, מיין ברודער איז געגאנגען געענדיגט עזרה, און ער איז דערנאך אוועק אין ראל גימנאזיע ווייל ער האט געהאפט צו פארן צו אמעריקע, ווייל מיין מאמע האט געהאט איר זיידע באבע אין אמעריקע, אכט מומעס און פעטערס, און צוויי ברידער. אה, מיין ברודער האט געזאלט פארן דא, ער איז געווען פופצן יאר אלט, זענען די רוסן איבערגענומען, איז ער געבליבן. אה.
ווען איז דאס געווען? דאס איז געווען איידער די מלחמה. אה, דערנאך אז די רוסן האבן, די רוסן און די דייטשן האבן זיך צו שפעט און געגעבן אונז צו די רוסן. פאר אלעמען קענט איר אביסל דערציילן וועגן אייער פריער יארן, איר זייט געגאנגען אין וואס פאר א שולע? אין א. דאס וואס איך וועל קומען, מיין ברודער איז געווען פאר. סאו האבן זיי געזאגט ער דארף ניט גיין אין אמעריקע ער קען גיין אין רוסלאנד. איך בין געגאנגען אין א אידישע שולע וואס האט זיך גערופן לעזער גורוויטש. מיין מאמע איך בין געווען א א דארלינג קינד האט זי זיך געקלעמט איך וועל דארפן גיין צו ווייט האט זי מיר גענומען אין א אידישע שולע צום גרויסן שאדן דערפאר האב איך נאר געלערנט ווי צו דאוונען און שרייבן און לייענען עברית אבער איך קען ניט רעדן אה מיר זענען געגאנגען אין שולע איז איר ווייסט זעקס טעג א וואך און שבת זענען מיר געבליבן אה, מיר זענען געווען אינדערהיים אין ווילנע, אלע זענען געווען פרום. איך האב ניט געטראפן א ניט פרומען אידן ביז איך בין געקומען אין אמעריקע. אה, זיי פלעגן אונז נעמען אין דעם באטאנישע גארטנס און זיי פלעגן מאכן דארטן עקספערימענטן זאכן. אה, מיר פלעגן גיין פון שולע אויף זונטיק, פלעגן די פאליקן אונז אטאקירן. זיי פלעגן אראפווארפן שטיינער, שפייען און רופן אז שמוציגער איד. א. דאס איז געגאנגען די צייטן וואס וואס איז געווען אלעם פארשטאנען וואס די פוילישע האבן געטאן צו אונז. אז דעם אונז אין די דרייסיגער, איך בין ניט געווען דעמאלט, האט מען געוועלט אונז ארויסשיקן אין מאדאגאסקאר, די פאלאקן. ווייל זיי האבן ניט געוועלט, זיי האבן געוועלט פטור ווערן פון אונדז. הלוואי וואלטן זיי דאס געטאן, וואלטן מיר געבליבן לעבן אפשר. אה, דערנאך איז, מיר פלעגן גיין אין שולע און עס פלעגט גיין מיט אונדז א נאנע, א נעני. אוי, איך האב אלע מאל געדענקט אז זי איז א אידישע, זי האט גערעדט אזוי שיין אידיש. אבער דערנאך, נאך דער מלחמה, האב איך אויסגעפונען אז זי איז א דייטשישע קאטאליטשקע. סאו זי פלעגט אונז גיין נישט צו שול האבן מיר נישט געק מיר האבן נישט געוואוסט פארוואס זיי אטאקירן אונז ניט. און זי האט גערעדט א ריינעם גוטן אידיש? איך? ניין זי, אוי זי האט די גויע.
גערעדט אידיש אזוי שיין אז זיי ווייל זי איז געווען א דייטשקע אה פארגעס ווייל זי געוען א דייטשקע האט זי גערעדט אידיש אה אה מיין מיינע ביידע באבעס האבן געהאט קראמען וואס זיי פלעגן פארקעיפן עסן אה. מיין פאפעס מאמע איז געשטארבן ווען איך בין געווען דריי יאר אלט, און מיין משפחה זענען אלע געווען זייער געבילדעטע, זיי האבן גערעדט שפראכן, זיי האבן געשריבן, זיי זענען געווען גוט אין אלץ. סאו מיין פאפע האט געהאט א שוועסטער און זי האט איבערגענומען די קראם, און מיר פלעגן גיין באזוכן די מומע. מיין באבע, מיין מאמע'ס מאמע, האט אויך געהאט א קראם, און ווען געקומען די רוסן האבן זיי פארמאכט, און דערנאך האבן זיי געקענט העלפן מענטשן מיטן עסן. אין אונזער שטוב פלעגט אלעמאל זיין, פלעגט קומען פסח, פלעגט זיין גרויסע קאסטן מיט מצה פאר די ארעמע צו קומען און נעמען. מיין משפחה איז געווען גוט, זיי האבן געהאט א גוטן לעבן, ווייל אין ניט נאר וואס זיי האבן פארדינט, איך האב געהאט א פעטער אין אמעריקע און ער פלעגט שיקן אזויפיל געלט אז ס'האט אונז גארניט קיינמאל ניט געפעלט. מיין מאמע האט געהאט צוויי דינסטן. דערנאך איז עס ביז אין נײַנצן נײַן און דרײַסיק האט געמאכט א פאקט די וואן ריבענטראפ מיט מאלאטאוו און זיי האבן צושניטן אונזער וועלט. די דייטשן האבן איבערגענומען ווארשע און די אנדערע גרויסע שטאטן און מיר זענען געפאלן אונטער די אונטער די רוסן. ווי זיי זיין אריין האט מען אנגעהיבן ארויסצוציען אונז צו סיביר. מיין זיידע, מיר האבן געהאט א הויף מיט זעקס הייזער, סאו מיין זיידע פלעגט ווען די קינדער זיין אנטלאפן פון די דייטשן אין פוילן זיין זיי געקומען אין ווילנע און מיין זיידע האט זיי געגעבן א היים און זיי פלעגן טאנצן זיין געווען חסידים און זיי האבן אויסגעהאלטן און איין טאג זענען געקומען די טראקס וואס איז זיי כנדרש און מיט זיי ארויסגעפירט אין סיביר סאו דאס איז וואס איך געדענק גוט נאר וואס איז אונזער לעבן געווען אינדערהיים פלעגט מיין מאמע יעדן יום טוב מאכן זיכער אז אלע ארעמע מענטשן האבן עסן ס'איז געווען פאר אונז זייט אט די רוסן זענען געקומען און אט די פאלאקן אן אינטערעסאנטער לעבן. ווען זיי פלעגן פילן די פאלאקן פלעגן זיי האבן א פאגראם. און אין נײַנצן דרײַסיק האבן זיי דערהארגעט פֿינף הונדערט אידן, מענער, פרויען און קינדער. און סאו דאס פלעגט מען רעדן אין דער שטוב אלעמאל אז זיי קענען אונז אטאקירן ווען זיי ווילן. איך האב א געשיכטע. מיין מאמע'ס ברודער, דער פעטער אין אמעריקע, איז געקומען באזוכן ווילנע. איז ער געגאנגען מיט מיין זיידן, מיין זיידע געווען א רב, מיין זיידע געווען א רב און גערעדט עלף שפראכן. און איך האב אייך געזאגט אז די שטימען פלעגט זיין אין מיין זיידנ'ס שטוב, און מיין זיידע און ז'אבוטינסקי האבן אנגעהויבן דער ביתר, און מיין ברודער, אלע מענער אין מיין משפחה זענען געווען ביתרים. סאו אין אונזער הויף איז געווען מיין זיידע באבע, זיי זענען געשטארבן ברוך השם, דערנאך מיין מומע, מיין מאמע'ס שוועסטער בתיה און איר מאן אברהם, און דריי קינדער, עלאַ, זעלדע און עקיבא, און דערנאך מיין פאפע, מיין מאמע, מיין ברודער און איך. אַקעגן אין אונדזער הױף, אין אונדזער הױף איז געװען אַן עלטער פֿעטער מיט אַ עלטער מומע, זײ זײַנען געשטאָרבן, און ס'איז געװען אַ פּאָר עלטערע מענטשן, איך קען ניט געדענקען זײערע נעמען, און אין קלײנע שטעט, שטובל און אַנדערע, איז געװען אַ משפּחה, אַ מאַן, חיה און חײם, און זײערע קינדער, שפּרינצע, נחמהלע, און דאָס קינד געדענק איך מער ניט. ס'האָט מען געלעבט, װי ייִדן, מע פֿלעגט פֿאַרהאַקן די טײערן, און פארהאקן די א פענסטער, ווייל ווען די פאלאקן האבן געוועלט האבן זיי געמאכט א אן אבלאווע פון מיין זיידע, מיין פעטער געקומען פון אמעריקע און ער איז געגאנגען מיט מיין זיידן שפאצירן און ס'צו א יונדע פאלאק און געגעבן א האק מיין זיידן אין פנים, מיין פעטער געווען א שטארקע אן אמעריקאנער האט ער אים צוהארגעט. פון וואנעט ווייס איך? מיין פעטער פלעגט ביינאכט מיר אפרופן און מיר פלעגן רעדן פאר עטליכע שעה, איך בין איך בין געווען אזוי ווי א מאמע צו אלע מענטשן ווייל איך קום פון דערהיים, האט מען איז געקומען א פאליציאנט און ארעסטירט מיין זיידן און מיין און מיין פעטער מיט דעם גענומען, ער, מיין פעטער, האט געזאגט צו זיי, ס'איז א ליגן, מיר האבן ניט אטאקירט, ער האט אטאקירט אונז, האבן זיי געזאגט, דער פאליציאנט, נאר ס'איז ניט קיין אמת, א איד זאגט עפעס, האט מען זיי גענומען אין פאליציי, און מיין פעטער האט געלאזט זיי רעדן, און זיי האבן אויסגעמאכט אלע פאפירן, און זיי זיינען געגאנגען ארעסטירן זיי. און נאכדעם ווי ס'איז שוין אלץ געווען פארטיג און ער האט געזאגט, דער סערזשאנט האט געזאגט צו מיין פעטער, איר זייט א ליגנער, איר זייט אידן, אלץ זאגט מיין פעטער, גוט. דערנאך זאגט ער, איר דארפט זיך אונטערשרייבן און דעטאפירן, איר זייט ארעסטירט, איר גיין אין טורמע. סאו מיין פעטער נעמט ארויס זיין אמעריקען פאשפארט און זאגט, איך בין אן אמעריקאנער, איך וועל גיין אין די אמבאסאדע אין ווארשע און זאגן ווי שלעכט איר זייט צו די אידן,

פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
סאו דאס דאס איז געשיכטעס וואס איך געדענק די. פראגע, ווי האבן געהייסן אייער פעטער און זיידע?

און אלע מענער אין מיין הויז זענען געווען ביתרים, מיין ברודער ווען ער געווען פופצן יאר אלט איז ער געווען דער אנפירער פון די יונגע ביתרים אויף מיין גאס, נע איך האב געלעבט אויף א גאס, איך האב געלעבט א וואס מיר האבן געהאט דריי נעמען, אין אידיש פלעגן מיר רופן דאס גרעשניפשיק, אין פעליש איז געווען ווילקאמירסקא אוליצא, און אונדער די ליטווינער איז געווען אוקמאגעס גאטווע, סאו מיר זענען געווען א באוואוסטע גאס, און שבת פלעגט זיין די בעסטע צייטן, מיר אלע פלעגן גיין אין שול, אונזער שול האט זיך גערופן דער בישמדרעס, און דארטן איז געווען, אוי האב איך מייסטעס, און דארטן איז געווען א. א ישיבה, איר ווייסט דאך, א קינדער ישיבה, און ס'איז געווען א גרויסע שול וואס מ'האט אים נאר גערופן די שול, סאו מיין ביידע זיידעס האבן געדאווענט אין. קלאוז איט אפ פאר א מינוט, איר ווייסט ווער פון דער שול. סאו מיר האבן געהאט א שול, ס'איז געווען אין נומער צוואַנציק. און מיינע ביידע זיידעס האבן געדאווענט אין זעלבן שול אין בעשמעדרעס, און דער גרעסטער רב איז געווען ישראל גוסטמאן.
דערציילט וועגן אים, איר האט אים געקענט? או, איי קען טאלק אבאוט הים. רבי גוסטמאן איז געווען געקומען אין ווילנע, ער געווען געענדיגט די גראדנער ישיבה, און ער איז געקומען אין ווילנע, און ער איז געווען א גרויסער תלמיד חכם, און זיין, און מיר האבן געהאט די ר' מיילעש ישיבה אין ווילנע, און מיין, און דער, דער אנפירער פון דער מיילעש ישיבה איז געווען ר' מאיר, מאיר בעסען, און ער איז געווען מיין זיידנ'ס בעסטער פריינט, האט ער געזאגט צו, ער האט געהאלטן ביים שטארבן, האט ער געזאגט צו מיין זיידן, דו דארפסט חתונה מאכן מיין מאך זיכער א איך אין איך בין קראנק סאו מיין זיידע האט געמאכט דעם שידוך צווישן מאיר'ס טאכטער סאניע און ר' גוסטמאן ישראל גוסטמאן און און ער פלעגט נאך שבת נאכן דאווענען פלעגן זיי אלע קומען אין מיין שטוב צו רעדן מיט מיין זיידן, ער געווען א ער האט גערעדט עלף שפראכן און געווען א גריסער באוואוסטער מען, און זיי פלעגן איך האב אלעמאל געזאגט זיי האבן נאר געלאזט מיין ברודער מיט זיי זיצן מיט די אלע רבנים, איר האט געהערט פון חיים מאוסער גרודזשינסקי, ניין? נו אקעי, ער געווע סאו זיי פלעגן אים לאזן זיצן און רעדן, ער איז געווען מיין מיין ברודער געווען א גרויסער תלמיד חכם, סאו פֿלעגט זײַן, פֿלעגן מיר אַלע מאָלס, קינדערלעך, זיצן און זיך צוהערן. מיר האָבן ניט פֿאַרשטאַנען, און דער מײַן רבֿ און מײַן זײדע, מײַן זײדעגען, דער אָנפֿירער פֿון אַ אַ געזעלשאַפֿט, פֿון אַ גוט, אָט װאָס ייִדיש-שפּראַך, איר זעט, עספּעראַנטאָ. סאו מיין זיידע און דער רב ווען זיי אויפקומען פלעגן זיי ביידע רעדן און מיר פלעגן זיצן און לאכן ווייל מיר האבן ניט פארשטאנען וועלען מען געט. סאו מיין משפחה איז געווען אינטערעסאנט אין אלץ. ווען מנחם בעגין איז געווען אין ווילנע איז ער געקומען זען מיין זיידע ווייל ווי מנחם בעגין מיין זיידע איז געווען ער האט געוואוסט גריכש און לעטן. פלעגן זיי האבן וואס צו רעדן. און מנחם בעגין איז דאך געווען א גרויסע בית"ריסט. אוי יעצט דאס אונזער משפחה איא. סאו סאו מיר האבן געהאט צו אלע צרות האבן מיר געהאט א גוטן לעבן ווייל מיר זענען געווען מען האט אונז געהיט ווייל מיר זיי האבן געוואוסט וואס זיי זאלן טון צו אונז סאו סאו מיר פלעגן גיין אין שולע און מיין ברודער איז געגאנגען אין עזרה וואס איז געווען א יונגעלס

האט געהאט א אטאמאבוס ווייל מיין פעטער איז קומען פון אמעריקע תרכיב פאר אים און מיין מומע בתי'ס מאן אברהם און דערנאך האט זי געקויפט א. ווי קומט אז דער פעטער איז געווען אזא גביר? דער פעטער איז געווען ער האט אים אים אוועק געשיקט פון הויז ווען ער געווען דרייצן יאר אלט ווייל ער איז געווען א סאציאליסט און זיי געהאט מער א דעזייר דעם דערהרגענען ער געקומען אין אמעריקע און ער האט געארבעט איז ער געווארן א רייכער מאן, ער האט געהאט צוטון מיט. אויס קאמוניסט, אויס סאציאליסט. אה, אויס סאשעליסט, ער האט געהאט א יאטקע, און ער האט געהאט אסאך הייזער, סאו, און ער איז ער האט געהאט, אידן האבן גרויסע קעפ, ער איז געווען א גוטער מאן וואס האט געוואוסט צו האנדלען ווי צו קומען, און ער האט געוואוסט וואס מען לייגט אוועק די געלט וואס מען טוט, סאו איז ער געווען זייער רייך, און ער פלעגט שיקן געלט און דערנאך וועל איך אייך ווייזן, ער האט, געדענקט איך האב אייך געזאגט דארטן געוען א תלמוד תורה צווישן ביידע ס'גענע נומער צוואַנציק אויף שניפשיק איז האט דער דער אנפירער גאר האט געדארפט א דאך ווייל עס געפלוכעט אין די תלמוד תורה האט מיין פעטער געשיקט געלט און געמאכט דעם דאך, און ווען מיין פעטער האט געמאכט זיין צוואה די אמעריקאנער האב איך געזאגט מיר ווילן גארניט פון אייך, אונזער טייל זאל גיין לישראל, איך וויל אייערע בריוו און איך וויל די בילדער, און מיר האבן בילדער פון באלד אלעמען ווייל עס אין מפלג גלייך שיקן די בילדער צו אמעריקע האב איך בילדער פון מיין עלטערן מיין ברודער און איך פון דער צייט מיר זיין געוען קינדערלעך און מיין מום אין ישראל זי גיבט מיין פאפעס שוועסטער איז אויך געבליבן לעבן אין ווילנע און זי האט מיר געגעבן די בילדער וואס זי האט געהאט ביי דאס באהאלטן ביי א קריסטן סאו האב איך דער איצטער האב איך געפונען א ביכל פון געטא און באשרייבט וואס ער האט געטון און זיין ווייב און די צוויי קינדער אלע געהארגעט געווארן אין פונא און ווילנע. איך האב געפונען אן אנדער זאך, מיין מיין פאפע'ס פאפע האט געהאט א שוועסטער, זי געלעבט אין טורגעל, און זי האט געהאט

איטעלע, איז געקומען אין ווילנע, געלעבט מיט מיין זיידן און מיין באבן, ווייל זי איז געגאנגען אין גימנאזיע דא, דערנאך צו חתונה געהאט, און זי האט געהאט א מיידעלע, צו געבן א נאמען נאך מיין באבן, ווייל מיין באבע האט איר געהאלטן די גאנצע צייט, אז איר מאן האט מען צוגענומען אין קלוגא אין עסטאניע דערהארגעט, און איר מיט דאס קינד האט מען געפירט צום טעיט אין פונאר, האט זי אראפגענומען איר רינג, און זי האט געגעבן מיין מאמען און געזאגט מיר קום אנוף אפשר וועסטו האבן דעם רונג סא מיין שנור טראגט דעם רונג איצטער מיין מאמע האט עס מיר געגעבן בין געגעבן אין יד ושם זאגט מיין שנור איט שוד ליוו פארעווער מיין שנור איז אן אמעריקאנער און זי טראגט דעם רונג סא מיר האבן געהאט א שיינעם לעבן אחוץ וואס די פאלאקן האבן זיך געדזשעקעוועט אויף אונז, האבן מיר געהאט א שענעם לעבן, פלעגט קומען שבת און מיין מאמע פלעגט מאכן די טשולנט, און מיין פעטער פון שטאט וועט קומען, און מען פלעגט אונז פלעגן קומען, און ווער עס פלעגט זיך אפרייסן פון דער גאנצענער וועלט פלעגט קומען זיין מיט אונז פאר שבת, ווייל דאס איז געווען, קיינער ניט געגאנגען אין היאטעלן, און מיין זיידע ווען ער פלעגט גיין דאוונען פרייטאג ביינאכט פלעגן אלעמאל קומען פרעמדע פלעגן מיר זאגן אה מיר האבן פרעמדע מענטשן און מיין זיידע אלוועס שולעמט געזאגט ס'ניטא קיין פרעמדע זיי אידן ס'איז זיי משפחה און ביז דעם טאג האב איך אויסגעהאלפן די געבליבענע פון שואה און מיר האבן אלעמאל געזאגט ס'איז משפחה.
האט איר געהאט אסאך בילדונג בנוגע ציוניזם, איר זייט געווען טאקע ציוניסטן, האט איר געהאט בדעה צו פארן קיין ישראל? געבארן געווארן האט מען גערעדט וועגן ישראל, כ'האב אלעמאל נישט פארשטאנען ווי אזוי דאס ישראל באלאנגט נישט צו אונז, ישראל ישראל, מיין מאמע'ס א קוזין האט זיך געטראפן מיט א אויף ע. ווער איז דער לארד אין ענגלאנד? באלפור?
באלפור? מאנטעפיורי? נאו נאו נאו נאו, ער איז געווען א גרויסער מיליאנער וואס האט געקויפט לאנד אין ישראל. ראטשילד. סאו מיין באבעס א קרוב האט זיך געטראפן מיט ראטשילד און געבעטן אים ער זאל אנקויפן לאנד. פון צייט וואס מיר זיין געבארן געווארן האבן מיר געוואוסט אז מיר זיין אידן, מיר האבן געוואוסט אז מיר זיינען ציוניסטן, מיר האבן געוואוסט אז מען דארף גיין אין ישראל, מיר. אבער
נישט ווי אסאך פון ציוניסטן געווען וועלטליך, איר זייט געווען דאך פרומע אידן. איך זאג דאך איך האב קיינמאל נישט כ'האב קיינמאל ניט געקענט א ניט קיין פרומען אידן, אפילו די לינקע זיינען געווען פרום, ביז איך בין געקומען אין אמעריקע, אינדערהיים האט מען אלע מאל גערעדט, און איך אלס א קינד, מיר האבן געווארט פאר משיח, פון דער צייט וואס איך בין אפשר פינף יאר אלט געדענק איך דאס, און ווען איז געקומען צו ישראל, זיי פלעגן שטימען, איך האב אייך געזאגט, אין מיין זיידנ'ס שטוב, ווער פאר וועמען איר וועט אויסקלייבן צו זיין אין דער מלוכה אין ישראל, אפילו האט מען ניט געהאט קיין מלוכה, סאו מיר האבן געוואוסט, און שבת פרייטאג ביינאכט איז געווען טירן אויס טישן אויסגעזעצט אין מיין זיידע'ס הויז, ווייל ער האט אלעמאל געהאט געסט. ס'געווען גענוג אין הארצן פאר יעדער איינעם א פלאץ. דערנאך איז מיין באבע געשטארבן, מיין מאמע'ס מאמע איז געשטארבן, און מיר האבן געהאט א גאסט איז געקומען, זאגט ער, כ'בין א קרוב פון א קרוב, זאגן זיי, זי איז נארוואס געשטארבן, זאגט ער, נו, וויל איך קומען אן אנדער מאל. ס'איז, מיר האבן געגליכן די מענטשן, די משפחה, א, די פריינטשאפט, וואס מען קען דאס ניט געפינען, ווייל יעדער איד, מיין מאמע האט חתונה געמאכט אלע ארעמע כלות וואס פלעגן קומען צו איר, א, או, האב איך סטאפ, דערנאך מיי, א, מיין זיידע, איך זאג דאך אויף די קעסטלעך מיט מצה פלעגט שטיין, מ'פלעגט אויסרייפן דעם סאלאן, און ווער האס געדארפט קומען נעמען עסן האט גענומען, און מ'האט קיינמאל ניט געפרעגט און קיינמאל ניט געזאגט. מיר אלע מאל פלעגן לאכן, מיין מאמע האט געהאט א סך אינגעלעך, זי איז געווען א קוואטער, קעי יו נאו וואט דעט? איר ווייסט וואס דעס איז? ווער איז דאס? די גאדמאדער.
אהה.
סאו אלע פלעגן וועלן מיין מאמע ווייל זי פלעגט זיי אלעמאל קעפן מתנות. זי איז געווען א שטיקל מאמע פאר ארעמע יונגלעך? מיין מאמע האט נאר געוואוסט, און איך לאל זאגן דערנאך, סאו מיין מאמע, מיר זענען געפארן, נו מיר זענען געבליבן לעבן, סאו מיין מאמע, מיין פאפע, מיין ברודער און איך זענען געבליבן לעבן, און מיין פאפע'ס שוועסטער, ווי אזוי מיר זענען געווען צו שפעט און צוזעצט, אבער מיר האבן זיך.

און מיט איינמאל איז אראפגעפאלן אן עראפלאן און ס'געווען צוויי ליטווישע פילאטן זענען דערהארגעט געווארן און מיר האבן דאס געזען, סאו דערנאך אז די דערנאך אז די ליטווינער האבן איבערגענומען ווילנע, די רוסן האבן געגעבן אין נײַנצן פֿערציק ווילנע צו די ליטווינער, סאו אלס קינדער האט מען אונז גענומען אין קאוונע אונזער שולע איז געגאנגען קאוונען און מיר זענען געגאנגען אין דעם מוזעאום און איך האב געזעהן די היטלעך פון די צוויי פילאטן, זאג איך ווען איך בין געווען א קליינע האב איך געזעהן ווי דער עראפלאן איז אראפגעפאלן, אלץ האט א מעשה. און דערנאך די ליטווינער זענען געווען פיינט און ווי די דייטשן זענען אריין האבן זיי געוויזן זייער ברוטאליטי, זיי זענען געווען מיר האבן געהאט די פֿיר. וואו זייט איר געווען גענוי ווען די דייטשן זענען אריין? בין געווען אין שטוב.
אין קאוונע צו אין ווילנע?
און ווי זיי האבן ווי זיין אריין האבן זיי די פאלאקן די ליטווינער די קראינער די דייטשן האבן אטאקירט די אידן אה זיי זענען געווען אין ווילנע נאר אפשר א צוויי מאנאטן האבן זיי אנגעהויבן צו נעמען און דערהארגענען אונזערע מענער, און די פרויען מיט די קינדער האבן זיי געשלעפט ארבעטן אויף א דארף, סאו זיי האבן גענומען מיין מאמען און מיר צו ארבעטן אויף א דארף, זשע, מיין רב איז דארטן געווען דערנאך אויך, איזריעל גוסטמאן, און. מיר פלעגן ארבעטן און די באנדיטן פלעגן צוגיין הרג'נען די קינדער, זיי האבן געטאן וואס זיי האבן געוועלט. ביינאכט פלעגט מען אונז הייסן גיין צו פוס, און אינדערפרי פלעגן זיי ווייטער נעמען צו דער ארבעט, ביז עס איז געווארן א. שוין געווארן קעלטער, זאגט די מאמע, איך דענק אז זיי וועלן אונז דערהרג'נען. האָט זי מיר גענומען, מיר זײַנען געלאָפֿן דורך װעלדער, דורך פֿעלדער, אָ, מיר זײַנען געקומען אין שטוב, און די מאַמע האָט געזאָגט צו מיר, דער פּאַפּע האָט געהאָלפֿן דעם פּױלישן אָפֿיצער, איך װיל, דו זאָלסט דאָרטן גײן. זאָג איך, נײן, מאַמע, איך גײ ניט אָן דיר. דו גײסט ניט, גײ איך ניט. האט די מאמע אנגעהויבן צו מער באהאלטן, ווי לאנג דריי מאך חדשים זענען זיי געווען און מיט אונז אנגעהויבן צו נעמען צו געטו. פאר פופציג יאר האב איך ניט געדענקט און איך האב אלע מאל געזאגט איך בין ניט געווען אין געטו, איך האב אויס אראפגעגאנגען פון זינען, ניט געדענקט קיין איין זאך. דערנאך האבן זיי געפונען מיינע פאפירן, זיי פלעגן האבן די דייטשן פון די אמבאסאדע פלעגן קומען אין וועסט הארטפארד, פלעג איך זאגן איך דארף נישט גיין איך בין קיינמאל נישט געווען דארטן, סאו וואו ביסטו געווען די אלע יארן, פלעג איך זאגן איך ווייס נישט, סאו מיט אונז אוועק געשלעפט אין געטא, און די מאמע פלעגט אלעמאל געפינען א לאך וואו אריינצושטופן, מען איז געהאט א שיין דאס מיינט א ערלויבעניש צו ארבעטן און צו לעבן. האט זי מיר אויסגעבהאלטן וואס זי בין געווען הונגערג און קאלט נאס אבער די מאמע האט געזאגט איין זאך זי האט פארלארן די מאן זי האט פארלארן איר זון אז זי האט זעהן אפשר וועל איך בלייבן לעבן סאו האט זי מיר אויסגעבהאלטן ביז זי האט געזעהן אז ס'איז ניטא קיין האפענונג האט זי געזאגט צו מיר מיין קינד אייביג דו זיי מיט מיר מיר ביידע שטארבן. און זי האט געהאט א לאך אויסגענומען, מיין מאמע איז געווען אן איינציגע, איך האב שרעק ביז דעם טאג, מיין מאמע קיין זאך האט איר ניט געהאט, זי דארפט עפעס טאן איז געווען, און זי האט מיר דורכגעשטופט דא א לאך און געזאגט גיי צו די מענטשן וואס האב געהאלפן וואס זיין.

סאו אה, צו געזאגט דו דארפסט גיין, זאגט זי, און טאמער זיי לאזן דיר ניט אריין, און זי האט מיר אנגעזאגט, טאמער עמיצער שטעלט דיר אפ זאלסטו נאר רעדן פאליש, מיר האבן דאך גערעדט אידיש און ליטוויניש און רוסיש, האט זי געזאגט, ווייל אויב דו רעדסט אן אנדער שפראך וועלן זיי וויסן אז ביסט א איד, און זי האט מיר זי האט מיר ארומגענומען און געזאגט, מיין קינד זאלסט קיינמאל ניט פארגעסן אז ביסט א אידישע. האב איך געטראכט איי איך בלייב לעבן בין איך אוועק געגאנגען און א גאט וויל טאנצט א בעזים יו נאו ווער און גראדע אז גאט וויל די טיר איז געווען אפען ס'איז געווען א שיינע געביידע פאר די פאר די פאליציאנטן און די און די בענקערס און די די אדוואקאטן און די דאקטארס און ס'איז געווען די טיר אפען בין איך אריין און אנגעקלאפט אין זייער פלאץ זאגט די פאני, וואס טוסטו דא? זאגט די מאמע, געזאגט אפשר וועט איר מיר באהאלטן, ניין, אין אונזערע געגנט יעדע שטוב האט געהאט א א ווי מען זאגט דאס א קאלענדאר אויף וואס ער און ס'געווען אנגעשריבן די נעמען ווער לעבט דארטן און וועלכן טאג קומען זיי וועלכן טאג וואס טוט מען מיט א אידיש קינד האט זי גערעדט צו איר מאן

ביז דער קומענדיגע וואך. איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון מיין אינטערוויו מיט אסיה פרידמאן. יעצט וואוינט זי אין קאנעטיקוט. זי איז געוואקסן, ווי איר האט געהערט, אין ווילנע און האט דורכגעמאכט די מלחמה. און מיר האבן פריער געהערט אויסצוגן פונעם נייעסטן קאמפאקט דיסק פון הענקוס נעצקי און עדען מעקאדעם סאמער, ביידע זענען אין דער אפטיילונג פון דזשעז סטאדיס ביים ניו ענגלאנד קאנסערוועטארי, און זיי טרעטן אויף אפט מיט קאנצערטן פון קלעזמער חסידישע און אידישע מוזיק. איך האף אז איר וועט הנאה האבן ווייטער צו הערן זיי אויף אונזער פראגראם. א דאנק פארן הערן, און א גוטע נאכט. דאס דארט צו נייעך, מאיר דוד.